Er bir halqnı küçlü tamırlı tereknen qıyaslamaq mümkün. Terekniñ tamırları, bu bizim qar dedelerimiz, keçmişimiz. Terekniñ yapracıqları, yaş nesilimiz, bizim kelecegimiz. Merabañız, menim adım Üsein. Usein adı arap tilinden alınğan ve mirametli, yahşı manasını añlata. Setmemetnen Usein adları baba taraftan bir qaç qat sülelemizde qarbabadan torunğa keçe eken. Menim adım da babam Üsein koydurğan. Qarbaba pek eşqi ve icaktar insan. Milliy muzıkamıznı seve, evde er daim biznen ana tilimizde laf ete. Men ondan çoq şeyler ögrenem. Üsein Qarbaba biñ doquz yüz elli ekünci senesi Almazar degen yerde doğğan. Sekiz ballı qorantanıñ eñ büyügi ekem. Balalıqtan muzıkağa avesine, truba çala ve büyügen soñ Begavat şeeriniñ muzıka yurtunıñ oqup bitire. Biñ doquz yüz yigirmi altıncı senesi. Onı qaytarma ansambli qabul etil. Fevzi Bilyalov, Uriye Kermençikli, belli bestekarlarnen çalışmağa oña qısmet olğan. Çoq yılları Üsein Qarbabam ocalıq yapqan. Biñ doquz yüz yetmiş doquzuncı senesi Qarbabam Aliye Bitama evlene. Olarnıñ üç balaları ola, Sitmimet, menim babam, Rianiya alam ve İmran emcem. Men sizge alemizniñ degerli şeylerini köstermege isteyim. Çoq yıllar devamında Üsein qarbabanıñ qorantasında Nesil-nesil dep saqlanıp kelingen miras. Şerbetti, yıpışlı quşaq, broş, fes pulçaqları, Üsein qarbabanıñ ailesi nasıl ağır alğa qalmasa da bu qıymetli şeylerni satmağanlar ve deñiştirmegenler.

Qorantamıznıñ tarihınen meraqlanğanıñ pek yahşı, torunçığım. Men saña canım ile bu asabalıq qalğan şeylerniñ tarihını ikaye eterim. Bu degerlikler meni babam, seniñ Seytmemet qardedeñden qalğan mirastır. Olar Qırımdan çıqıp, Oral dağlarını, Orta Aziya çöllerini, sürgünlikleniñ acı yıllarını körip, Kene mekanlarına qaytıp keldiler. Çoq ağır künlerniñ şaatı olğanlar. Meni babam, anası Suadi, biñ sekiz yüz doqsan beş senesi doğdı, tamam bilmeymiz. Aqayğa çıqmağa vaqtı kelgende, Glümbiy, Şimdi Nekrasovka köyüne kelip, kelin olıp tüşti. Üsein qartbabama evlene. Olarnıñ altı evlâtları ola. Qartana ve qartbabam aqılnen iş tutqan, işker insanlar eken, onıñ içün raat yaşağanlar. Zengin qoranta olaraq, biñ doquz yüz yigirmi doquz senesi Raskulaçivaniyağa oğraylar, Oralğa tüşeler. Qattı suuqlarğa dayanmayıp, qart babam qırq altı yaşına kelgende ağır hastalana ve keçine. Üç balasını da bitam Oral topraqlarında qaldıra, defin ete. Soñra saq qalğan üç balanen Qırımğa. Öz köyüne qayta. Qaytsa ne körsin? Evlerini kommunistler yıqqanlar. Köy halqı saqınıp, bitama yardım elini uzatmağanlar. Kimse evsiz-barqsız qalğan qorantanı evlerine almağan. Bitam balaçıqlarınen özlerini azbarında qalğan köy aranında nasıl da olsa qışlamağa mecbur olğan. Barde kolhozda çalışıp bir-eki Kapik toplap ve Qarales köyüne soy-soplarına dayısı yaşağan köyge köçe. Endi-endi ayaqqa turğan vaqıtta, biñ doquz yüz qırq bir senesi, cenk başlana. Babamnıñ ağası Seydamet Perikop uruşlarında ğayıp ola, elâk ola anda. Biñ doquz yüz qırq dört senesi bütün halqımıznen beraber ola, olarnı Qarales köyünden sürgün eteler. Subayda bitam sürgünlikke eki balanen kelip tüşe, babam, Seytmemet, ve Mavble, alam. Babam biñ doquz yüz yigirmi dört senesiniñ balası, sürgünlikke oğrağanda yigirmi yaşında eken. Evsiz, barksız olar Vrevskiyniñ ekinci otdeleniyasına, Suşka degen yerge, Tüşe ve baraklarda yaşaylar. Sürgünlik yılları açlıq belası, ağır işler, hastalıqtan bitam biñ doquz yüz qırq altı senesi vefat ete. Babamnen alam özleri yaş olsalar da, babamnıñ evciyesiniñ öksüz qalğan qızını özüne alıp östüreler ve aqayğa bereler. Biñ doquz yüz elli bir senesi babam anamnı rasketire ve evlene. Olarnıñ sekiz balası ola. Birisi İbraim degen qardaşım keçine. Qorantada yedi can qaldıq. E, torunçığım, qorantamıznıñ taqdirini aytacaq olsañ, kitaplar yazmaq mümkün. Bu qoranta degerliklerine kelgende, mına bu broşnıñ tarihı böyle. Svade bitam Ahayğa çıqacaqta ağası Odessa ustalarına bu broşnı yaptırğan ve toyuna ediye etken. Bu fırlanta da bitamnıdır, bu altın pulçıqlar ise bitamnıñ fesindedir. Qoranadamızdaki yedi can balasına birer pulçıq miras qalğan. Bu pulçıqlar da birisi babamki, ekincesi de maña alamdan qaldı. Alamnıñ öz balaları yoq edi, onıñ içün maña ediye etti. Pulçıqlar üstünde arap elübesinde yazılar bar. Bu pulçıqlarğa Fes süsü pulçıqları deyerler. Pulçıqlar üstünde yazıları bizge. Saq şeer imamı Mesfer Settarov ve Anadolu universitetiniñ tarih fakultetiniñ ocası professor Mehmet Topal yardım ettiler. Birisinde üçünci Selim sultannıñ imzası bar, İstanbulda basılğanı aqqında yazıla ve bir-eki-üç raqamlar. Yani üçünci Selim Sultan, biñ yedi yüz doqsan eki, biñ sekiz yüz eki seneleri padişalıq yapqan seneleri. Ekinci pul çıqtı, qaralarnıñ ve deryalarnıñ sultanı. Sultan oğlu Sultan yazılı. Bu lağap Fatih Sultan Mehmetten başlap Osmanlı sultanlarına berile eken. Güşüler qorantamıznıñ keçmişi, canlı tarihıdır. Torunçığım, er bir insan tamırlarını bilmek kerek. Qorantamıznıñ tarihı, bütün milletimizniñ tarihınıñ bir qısmı olaraq, seniñ yardımıñ ile daa çoq nesillerimizge beyan olacaq, inşallah.